A ni wula ti bɔhim Dagbani yilinima ka n kul lahi yina ni n ti tuɣi Naa Gbiwaagbɔɣu n liba ŋɔ bɛ taarihi ni nyɛ shɛli. Tɔ amaa zuŋɔ m bɔrimi ni m baŋsi Dagbaŋ din ku bara n yɛliŋ huu haa maa, wula ka tinsi maa ka di gari taba? Yaba, Naa Gurshɛtaŋkuɣili, Zagbaŋ Sanaatu bia, Jɛrɔya ni di yɛn niŋ, di yɛn niŋ ka a kpɛla yani. O ni daa diri yɛri saha shɛli maa Dagbaŋ nanima bi daa laɣim na n-ti gbaai tiŋ yaakaza nyɛ kpɛma n-zaŋ tiŋ yaakaza pa ka zaŋ tiŋ yaakaza pa dini ka m bɔri ni bɛ baŋsi salo Lebi ni Abushataŋ kuɣili Naɣila Naɣibiɛɣu o yaaŋa n-daa nya o Naɣila Naɣibiɛɣu n-daa yɛn dɔɣi dɔɣi Naɣila Alasan Tiparigu Pakurigu bia Tiparigu maa n-daa yɛn dɔɣi dɔɣi ti yaba Naɣikuru Shataŋ o zuun daa ku bala maa ŋun daa diri yɛn ka bɛ yɛliya ni bɛ yi ti kaani bini tula bɛ yihirila buɣim din nuu dinzuɣu naa gbɛ waa o nuu ka ti ni yɛn kpe shɛba ŋɔ maa ni to amaa naa gbɛ waa o bihi ni o yaansi nama bɛ ni kpe taba shɛm ti yi naai ka ti naai wuhi naa yabinima bɛ ni kpe taba shɛm yili sɔbinima bɛ ni kpe taba shɛm. Dinzuɣu a yi kana ti yuli, ti yɛl ba, Naa Bushiri Taŋkuɣili saha maa, bɛ ni daa zaŋ tin shɛli niŋ daam, o daa nyɛla Naa Bachama Karinaa. Lala saha maa ka ti yɛl ba, Karinaa Bukali, o bia n-daa diri kariga, Karinaa Zibilim ŋun daa pa ka siɣira ka wumdi kpiimb yɛtɔɣa la. ban wum ʒiri bɛ ya ŋmala bɛ dɔɣim. Naɣikpaalana a pala bundana, bunzɔŋlana a pala bundana, ŋun zali sal ku o, ŋun nya dunia bunzaana, ŋun bɔri maligu ka naa daa maana, ŋun ti je maligu naa daa wurin di o mi, ka di naa zibilim ŋun daa diri kariga, ka bɛ ya ni ŋuni n-nyɛ tuuli Dagbaŋ. Zuŋɔ naa bi lahi ŋmarigi bi' titali ŋuni m-bɔbiri karigu ŋɔ, ka di naa a bi lahi Naawuni tahimi a daalikaafitooni. Bɛ ni daa zaŋ sɔɣ pahi ayi, o daa nyɛla Naa Bɛkpɛma Yoonaa. Lala saha maa, ŋun daa diri Savelugu daa nyɛla Naabila Naa Biɛɣu bia, Savelugu Naa Bukali Boforo, Napɔɣu Ali Tɔɣim Dabala, Mirigaŋmili, Asai, Katachi ni biɛɣu kul ni zooi lari ba. Lala ti yab Savelugu Naa Bukali Boforo ŋɔ ŋun daa diri Savelugu ka bɛ zaŋ o pahi ayi. Dinzuɣu Dagbaŋ Savelugu m-pahiri. Nambuyi zuɣu zuŋɔ ti yaba Naa Danzoli Kugli o yaan kpa ŋun ŋmani o bia ŋun lan bɔri savelugu maa. Naa Mahima Koro zuu daa niŋla Naa Danzoli Kugli zoli kuŋɔ yɛn dɔɣi n-dɔɣi o zuu Yaakuba. Naa Yaakuba n-yɛn dɔɣi dɔɣi savelugu Naa Abla zoya paɣ bia. Naawuni tahi maa daala ka a fi tooni zuɣu ŋuni m-pahiri ayi Dagbaŋ. Bɛ ni daa zaŋ na so m-pahi ata Miɛŋ laa saha maa ka n dam bia ŋun daa bɔri Miɛŋ. Miɛŋ lana a bila ayi. M ma tooi n-duŋ bia tɔla tɔla kpakpili n-goli n-goli n-je gbɛri zaŋ bin faliŋ. Naari mali karimbaani jɛrigu nyɛla shɛli ni kuri li. N di ya biɛrim ka dii zarigi ka bɛ zaŋ o pahi ata zuŋɔ. Yɛm Naa Mahimambila o yaan kpa ŋun ŋun o bia Nambɔrim nyaŋ ŋɔ. Naa Mahimambili yɛn dɔɣidɔɣi Naabila ŋmariga alizini. Naawuni yɛn niŋla Dagbaŋ ni o ni ti di jɛsuli. Ŋmarigi n-yɛn dɔɣidɔɣi mankaanu ti ʒi nya ka chi miri nini ka niŋ wurugu. Kuligu noliviya din laɣim yuri ba. Naa Mahimari zuu ŋun Nambɔbiri nyaŋ maa nyaŋla Naabila bumbɔŋ paɣ bia. Naawuni tahimi yi adaalaakaafi tooni. bɛ ni daa zaŋ na sɔɣ pahi anahi o daa nyɛla ni a ba kpɛma zahim kpɛma tiŋlana n-ti zuɣu paɣ viɛl ku gbaai goli Dabuɣilan Naa, chi din dɔɣiri ku baŋ ni Dabuɣilan Naa kpiligi zaa ni ban ŋmɛri ni saɣim bi lɛri Dabuɣilan Naa, n sim mini gbini ku paŋ liɣiri Dabuɣilan Naa. Kɔrili m-bala maa. Lala saha ŋun daa bɔhiri kɔrili daa nyɛla Mɛɣilaŋ Kalim Zuula, Kɔrinaa Bukali, Aburi Kalinda Pala, Kɔrim Dɔɣichi, Niriwunzɔri Yɛligu. O mi ku niŋ nira ŋman nyuhira m-pooi saɣi ŋman yaɣiri mi ka bɛ jɛri suya ka bɛ zaŋ o pahi bunni zaŋ o kɔri naa mahimaŋ ŋun lan bɔri kɔrili ŋɔ ni alaasana ti kpari o yaaŋkpaŋ ŋɔ m-mali o bia m-bala ni alaasana ti kpari o daandɔɣu dɔɣu dimi o naa mahimaŋ mahimaŋ kpɛbu m-bala ni paɣ' gɔrigu lan bia nyiŋgoli ka o daa yi n-ti dim o dim o naa mahimaŋ yɛn dɔɣi n-dɔɣi kɔri naa mahimaŋ Kɔri naa mahim maŋ yɛn dɔɣi n-lan dɔɣi kɔri naa mahim maŋ pii m-bini suhi tab shɛm maa. Naawuni tahimi Adaarakaafi tooni. Bɛ ni daa zaŋ suhi pahi anu o daa nyɛla Naa Yaba Kpiɔŋlana. Lala saha maa ka kari naa Dam Jɛta bia ŋun daa diri kariga ŋun daa diri Kpiɔŋ Kpiɔŋlan Dahimani. laa tɔŋ la n-dahi mani ŋɔ laa saha gba o daa kani di zuɣu tɔŋgu lana ŋun daa zani n-teei o nuu ka zaŋ o pahi o nuzuɣu dagbaŋ laa saha maa Naŋguŋ lan miri o bia n-daa diri tɔŋgu lana ni tɔŋgu lan mahim o. ka o saɣi n zaŋ ti ni ŋuni n-nyɛ ŋun pahiri anu Dagbaŋ zuŋɔ yaba ni a ni dan ʒiri luŋ yaan kpa ŋun ŋun o bia n-lan bɔri tɔŋ ŋɔ maa tɔŋ lana n-dani ni a ni dan ʒiri lɔndi maa n-yɛn dɔɣi n-dɔɣi o bia sabuna a yaako ŋun biɛni kpaŋ ti pahi kinnoŋa o dimbila bua waiwai ŋun kpa o n-lee yɛli tɔ sabuna a yaako ŋun biɛni kpaŋ yɛn dɔɣidɔɣi nahi yaba tɔŋ lana n-dani ŋun diri ŋɔ maa Naa tahimi ni a daa alikafi tooni ka bi zaŋɔ pahi anu Dagbaŋ bi ni daa zaŋ soŋ pahi ayobu tom o zuɣulana la laa saha maa ka ti yaba savelugu naa mahimiya akoonsi o bia n daa diri zuɣu zuɣulan mahim maŋ ti kpulli n yibali ti kpulli ka n vi nyɛli yɔɣu ni M ba do, a yi kuli je nyaanzum, nyin miri ka a tumdi nyaanzum tuma. Sanjaɣu ŋmaŋmaaŋa ka jaɣisim be baayili ka buŋ o pahi ayɔbu zuŋɔ yaba sabibu ni a kuli pali shɛɣu baa o yaan kpa ŋun ŋun o bia ŋun lan bɔri bi zuɣu ŋɔ maa. Naawuni tahi maa daa di kaafi tooni. Ti yaba sabibu ni a bi ka shɛɣu baa n daa yɛn dɔɣi. N dɔɣi vɔna m mahimmaŋ jɛrigi n yɛn ni o ko dunia m ba yɛn ti shee ti zaa dunia. ŋun yɛn dira ka kum ni mali so vɔna mahim maŋ maa n-daa yɛn dɔɣi Jana Naa Yakuba ka Jana Naa Yakuba yɛn dɔɣi dɔɣi Naa Bapir zuɣulan naan tɔɣi ŋun diri maa Naa Yakuba naan tooi siɣi la m-bala maa Naa Bapir maa daali ka a ti tooi ŋuni pahiri niriba ayɔbu Dagbaŋ bɛ ni daa zaŋ so pahi ayɔpɔin bɛ daa zaŋ li mi ti Naa Bapira shɛba ni Naa Bakpɛma. Dimmɔni naa laasabu maa ŋun daa diri dimma ŋɔ daa nyɛla dimmɔni naa n dani ya zo lana n dani daa diri dimma ŋɔ niri ŋun kpɛɣu ŋɔ o dirila o binchɔɣu maa ka n tooi mooya ka maŋ miri ka o jɛri soli ni adiisa bia pa nira ka o bɔbiri zɔyɛli adiisa bia pa nira ka o bɔbiri dimmɔŋ bini ti yɛn baŋ ni o nyɛla nira ka o daa bɔbirila sabi zuɣu tabili ya zoli ka o ya zo lana n dani daa bɔbiri dimmɔŋ ka bɛ zaŋ o pahi nanim niraba apoin Dagbaŋ bi ni daa zaŋ soŋ pahi anii o daa nyɛla Naa Bapira Zuɣulana Kulana lala saha maa ka Siyam Naa Bila Naa Biɛɣu o bia n daa diri zuɣu maa Zuɣulana Abila ni paɣa pari waa suɣuri bia nolɔɣu nyɛ ka kpari wahu n daŋla chiribo faralan laɣa bundaanzɔri ka ni ŋɔ zɔmbarigi kulana ka bi zaŋ o pahi zuŋɔ zuɣu lana laasabu m-bala ŋun lan bɔbiri zuɣu ŋɔ naai tahi maa daali ka a ti tooni ti yɛligu mɛɣuni abila yaan kpa ŋun ŋmani o bia m-bala maa naai n-dani daa n-dɔɣi dɔɣi mɛɣulana abila mɛɣulana abila yɛn daa n-dɔɣi dɔɣi bɔna kalim bɔna kalim maa yɛn dɔɣi dɔɣi ti yaba ni yɔŋ lan yiri yiri yɛn dɔɣi dɔɣi zuɣu lana laasabu m-bala naawuni tahimi a daali ka a ti tooni ka bɛ zaŋ o pahi nanim pia Dagbaŋ Bini daa yɛn zaŋ ɛɛ nanima anii Dagbaŋ ŋuni daa pahila anii bini daa yɛn zaŋ so pahi awɔi o daa yɛla ni a ba pira tani piɛlli ni a ba pira tani piɛlli alaai saha maa ka ti yɛba ani dam bia ka ŋuni diri tani piɛlli maa ŋuni daa yɛn ni a mahi maŋa kurili napɔɣi bɔɣu lan tuhi bia ŋuni yɛri zaa n chaŋ daa zaɣisi o yiŋa n kani o ka doli kaaya bɔni daa n ba. Shina Wawa daa yaai Nkulaako Naasi Kaya bia n-daa yɛli, Guma chuɣili o biliga ni, Naawuni m-mi o yaara. Naa Mahigu n-daa bɔri o tampiŋ ka bɛ zaŋ o pahi Wuwei zuɣu Dagbaŋ. Bɛ ni daa yɛn zaŋ so ŋmarigi pia, o daa nyɛla Naa Bapira Vɔna. Naa Saha ŋun daa diri Vɔna daa nyɛla Savelugu Naa Bigashɛɣu baa bia. Vɔna mahim maŋ jɛrigiya ni o kɔduniya. nti shee ti zaa dunia. Ŋun yɛndira pa kuuni mali so laasaa o gba zaa daa kani. Dizuɣu Fɔɣikpana lana alaasara ŋun n-daa zaŋ ti o ni ti o ka bɛ zaŋ o pahi pia. Bɛ ni daa zaŋ Dagbaŋ na so m-pahi pia ni yini o daa nyɛla Naa Bapra Daraa Naa Zaŋgbali Naa. Laa saha maa ka n dam bia m-bɔbi zaŋgbani. Ŋun daa zaŋgbani ni ashitɔbu nyu pala m-mi ti nyu chɛ a bihiri kuhira sakoro be yomayoma. A ni dam dapali booni ti ni dam baa, buɣili baa m-bala. O yi ne ni o gulila buɣili, o yi kpi ni buɣili n-gbaag o. A ni dam dapali jiri yuŋ din tibisa din zali gbuɣima. Ŋun daa diri zaŋgbana ka bɛ zaŋ o pahi pia ni yi ni zaŋ o ni a ba piri zaŋgbani naa. Naan tahi maa daa ka afito naan dan jiri lɔndi yaa n-kpa ŋun ŋun o bia lan bɔri li maa. Naan dan jiri lɔndi n-daa n dɔɣidɔɣi kpa tiŋ lan mahim maŋ na gbaŋa. Ʒiɛɣu ʒiɛri ka gbaŋ dam daa, kikaabia n-daa ka gbaŋ dam daa. Adisa bia daa da gbaŋ nima ni ŋun dam kpikpal gbaŋ ka paai bili a bia paai n-dam bia, o n-wum vuri. to ti yaba kpatiŋla mahimaŋ maa n-daa n-dɔɣi n-dɔɣi Zaŋgbani Naa Yakuba sali din mooi din chim buŋgo Zaŋgbani Naa Yakuba n-daa n-dɔɣi n-dɔɣi Zaŋgbani Naa mahimaŋ bila ka Zaŋgbani Naa mahimaŋ bila yɛn dɔɣi n-dɔɣi Zaŋgbani Naa Yakubu bila Naawuni tahi mi adaalikafi tooni bɛ ni daa zaŋ so pahi pia ni ayi Dagbaŋ.

Buɣi din tibisi ku nyaŋ tiŋa zuŋɔ ŋun diri kuŋkɔŋ naawuni tahimi adaalikafi tooni naan dan jiri lɔndi yaan kpa ŋun ŋmani o bia m-bala naan dan jiri lɔndi n-daa yɛn dɔɣi dɔɣi naa mahimaŋ kurili naa mahimaŋ kurili n-daa yɛn dɔɣi dɔɣi nabinyɔŋ lan yiri yiri maa n-yɛn dɔɣi dɔɣi kuŋkɔŋ lana n-dani sɔɣi kpulisi naawuni tahimi adaalikafi tooni ka bɛ zaŋ o pahi pia ni ayi bɛ ni daa zaŋ sɔɣi pahi pia ni ata bɛ daa zaŋla ni a ba pira biŋgbal naa laa saha ŋun daa diri biŋgbaliga o daa nyɛla biŋgbal naa Alaasana Naa Bushata n-kɔri o zuliya maa Mɛɣuni Alaasani ka o daa yi biŋgbaliŋ nti di mɛɣu Zɛɛni yi kuli laɣim kɔŋ o zuɣuri ko n-daa gari kom daa kpɛri o mi ka zuui paya ka kom pii yuri ka o paya ka yɛri Dagbani ni o kpɛm la wari n-kpɛ n-waligu Naawuni daa yuri ni Andunanim daa je o. Nyala a sani daa diri bini gbaai ka bɛ zaŋ o pahi pia ni ata. Bɛ ni daa zaŋ so pahi pia ni anahi o lahi nyɛla Naa Bapira Saɣinari Naa Duŋkurugu Naa m-bala maa. Nyala n-nyɛ bia dabili kuli lo mini Dabuɣilan Naa. Ti zo la maligu di zuɣu ka ti zo duŋ ka bɛ bol o Duŋkurugu Naa. Saɣinari o ni daa pahi pia ni anahi. Laasabu n daa diri saɣi narigu maa nyɛla tiŋlana dama zuula saɣi nari ni ashɛli ka bi zaŋɔ pahi pia ni anahi zuŋɔ saɣi nari ni yaakob bila ŋun lan bɔbiri maa naan dan yirila ni yaan kpaŋ ŋɔ mini o bia n bala maa naan dan yirila ni din yɛn dɔɣi ka yɛba sabi ni yaakob ŋun biɛn kpaŋ ŋun biɛn kpaŋ yɛn dɔɣi n dɔɣi sabi ni abila ŋun biɛn kpaŋ ŋun biɛn kpaŋ la yɛn dɔɣi n dɔɣi saɣi nari ni yaakob ŋun biɛn kpaŋ Naawuni tahimi o daalikaafɛ tooni. Bɛ ni daa zaŋ sɔɣ pahi piiya ni anu, o daa nyɛla naa bapira, tibuŋlana, damtia naa, sandaani naa. Lahisaa ŋun daa bɔri tibuŋ daa nyɛla tibuŋlan Mahammaŋ Sabu naa bɛ ka ji bia zaŋgoli naa Mahammaŋ Kanyɛri maa, o daa dirila tibuŋ. Sitira ni yi ku laɣim kɔbiga, tampiɛlli ko n-daa gari ka bɛ zaŋ o pahi piiya ni anu. Bɛ ni daa zaŋ sɔɣi pahi pia ni ayɔbu o lahi nyɛla Naa Bapira Timpii Naa Gajaakpaŋmaŋnaa Tinsheei Jiŋniri Kuyili Puu Shee Lɔɣilɔɣi Dabuɣilan Naa n-kpe ni n-nyɛ ma o ya yulima shɛm n gba yɛti n-nyɛ o ya n yuun o ni laa Dabuɣilan Naa ŋun ka ma tiɣi pua ka Naawuni pun kahi ʒiɛri kolikoli Dabuɣilan Naa Biɛkaali ni Taɣiyɛlli Dabuɣilan Naa Timpili.